Oh, okay. Na me tɔn bidie.
Okay. Eh, market na enye. Akorɔmfoɔ nso wia me. Nti no, tesi a bidie no ho asɛm ayɛ den. Ah. Na tesi a no market no nso enye asɛe. Wo kɔfa obi bidie bɛkyekyere a, enso. Nkwadaa nso so fɔ egu me so. Me nko ara na mehwɛ wɔn. Nti no, nea meyɛ ne sɛ mɛfa me pan adi asi m'apampa so. Na maba.

nnyɛ sɛ yɛnntɔ yɛ yɛtɔ no kakra nkakra deɛ nyame bɛyɛ a na ɔyɛ no but sisi a no asɛ bidie no ho asɛm ayɛ den wonnya bi mpo ɔmo a ɔmo kita sika bebree no deɛ ɔmo deɛ ɔmo nya bi na yɛ a yɛnni sika no deɛ agya wokɔfa obi deɛ baako ba ɔkyekyere a ɛnso okay nti no before ɔbɛkyekyere baako a ɛbɛsan na wo ne wo ma wadi sika no nyinaa wokɔ a nipa na ɔma wo nti na medi pan na esi me ti so a meyɛ no kakra kakra no agya waba yi nka wo wɔ fie na wo sɛ ne mɔba mɔni a na madi dwa ama wo ɛhɛn nti wo baa na wakyɛ me kwansi kakra na ɛkɔ yɛ anim ɛno yɛ kyɛn sɛ wobɛda anaasɛ wode w'ani bɛto ɔbɛrima bi so sɛ ɔmboa wo sɛ mmarima no ankasa ɔmu nni sika w'ani yɛ den paa paa paa me a me ho paa sɛ w'ani yɛ den ɛnti eh, wohwɛ bidie ne eh, eh, eh, wei na woyɛ no Ɛmu dɛn na mfasoɔ wɔ mu? Okay, wei ne deɛ ɛnyɛ obi adwuma, ɛnyɛ obi nso dea. Ɛneɛ woba na woba na wonya 10 cedis bi a, wotɔ mɔno na wotɔ ntoosi no moko a wokɔ a watwi moko ne wo ma no wadi. Oh, okay.
Mm, na bidie no nso deɛ anso a, sika no ntumi nwɔ wo nkyɛn a berɛ ɛkɔm de wo ba ɛneɛ ɛnyɛ yie. Nti wode wo nsa bɛka sika no na ayɛ wo ka. Nti akra abrabɔ ɛte sɛn? Ɛnyɛ easy.
Ɛyɛ den paa. Nti aha ne nɔɔfa wohwɛ a ɛfa na ɛsɛ. Oh, well sɛ mentwa ntorɔ a ɛnyɛ easy mom but mɛka sɛ aha no ɛyɛ kakra. Ɛyɛ kakra. Mhm. Ɛfiri sɛ ɛhɔ no deɛ ɛwɔ mu sɛ sɛbio wokɔ baabi so a wontwea sika. Nsuo nso so wobɛnya bi firi anom. Nanso sɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya abrabɔ pa ama wo ba, ɛno nso so ɛho hia. Menkaa sɛ sukuu ni hɔ, sukuu wɔ hɔ, but aha deɛ no ɛyɛ wei kakra ɛkyɛn hɔ.
Nti sɛsi a no, fotuo bɛn na wode ma the youth out there sɛ ebi a obi wɔ hɔ nom na hɔ nom ɔne adwuma biara bɔn pɛ sɛ ɔnyɛ biribiara nso nti afutu bɛ na wode ma nipa no okay me mmom deɛ me a megyina ha me metu nipa korɔfo sɛ ɔnyere ne ho na ɔnyɛ adwuma efisɛ wote hɔ a ɔbarima no ɔwɔ sika na ɔnni bi a ɔde rema wo. Even mpo ɔde wo kɔ a ɔkɔworɔ draw so a ɔmma wo hwee. Ɔmma wo hwee. Ɔwie nso koraa waka akyerɛ wo sɛ wo deɛ mɛma wo sika wae. Wo deɛ mɛfrɛ wo wae. Ɛno pɛ te sɛ mmarima no wɔn terms no oh mɛfrɛ wo wae. Wokɔ wo fie koraa na ɔfrɛ no a ɔmfa. Menim m'adamfo bi yɛde bi ayɛ no paa ama seesei ano. kɔ ahohiahia mu. Nti me deɛ mayɛ m'adwene sɛ mentena hɔ mma bɛrima mmɛdwoodwoo me. Me ankasa mɛfight ama me ho ne me mma. Yɛda ase paa. Na wo start adwuma no a, anaasɛ wopɛ sɛ wohu obi no kɔ sɛ mepɛ sɛ menhyia wo nneɛma na ɛyɛ ahofɛre? Oh,
fɛreɛ deɛ ahyɛaseɛ no meba koraa na mesu. Ɛfiri sɛ mehwɛ baabi a me startee yɛ a na me ho yɛ dɛ efisɛ baabi a me tɔn adeɛ no obi wɔ hɔ a ohu me a onim me paa nti me sɛ gay wei deɛ ɛhyɛ ne ho but biribi nti ɛna akɔ ba no saa nti no me nfɛre me nfɛre ɛyɛ kyɛn korɔ no ahyɛ aseɛ no na me fɛre sometimes koraa no me tumi su obi wɔ hɔ ɔka sɛ wo nkɔ gya na ɔhwɛ wo tiri so na wabɛka wo nan ase na wase. Mekita dɛn? Ɛdɛn na mekita? Wode me rekɔ he? Wahu? But me ankasa mehyɛɛ me ho den sɛ mɛyere me ho na mayɛ saa ade no ama me ho, ama me mma titiriw. Mempɛ sɛ ebia ɛkɔm bɛde me ba na maka sɛ, oh, asɛm asi. Kyɛ me wansi na metɔ dɔkono ma me bɛ anaa makɔ dɔkono wura bi hɔ mepa akyɛw firi me dɔkono five cities wae na five cities na ma firi no ɛkyɛ na menya sika no wɔ yɛn mako tua nti ɛyɛ sɛ meyɛ wei ɛno ntia.
Okay, nti ne yɛ wɔyɛ adeɛ sɛ wantena ase ansrɛsrɛ sɛ wei ma me wei ma me wei but wankasa wapɛ biribi a ɛde ama wo ho a woyɛ. Sometimes koraa no obi wɔ hɔ a ɔkɔgya na ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ by me say no. mɛhyɛ daa ne wabɔ nkɔmmɔ ara na o ɛhɛn te sɛ nea meyɛ wo sɛ wofa ha na mesa wo woyɛ me sɛ me sɛ a wonyama na ɛdɔɔso o wo nsa bɛyɛ ɔyɛ obi wɔ hɔ nom a na ɛyɛ ne sere na wakyɛ me ɛɛ five series bi obi nso wɔ agya ɔsɛ o wo deɛ fa ne nkɔ hɛn wo mu na w'anim obi ankasa wo ho ɛyɛ sɛ wo sere ɔbaa deɛ ɛyɛ sɛ wo sere ba ɛnyɛ sɛ wobɛtena fie na wamoa wo ho ɛnyɛ adwuma. Wayɛ sɛ woyɛ adwuma. Paa, nyame nhyira wo.
Na ɔnkɔ so ara na ɔnhyɛ wo nsam biribi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛkɔ w'anim na wayɛ wode ayɛ biribi fo. Ame. Nti metu obiara fo sɛ ɔbaa bi a ɔte fie biara ɔnsɔre waka. Pia ɔta koro akɔsoa. Mfa w'ani nto bɛrima so. Yeah. Okay.
Ɛne ɛ, ɛda wase.
Me nso meda ase.